Uh, nō reira, nō reira te iwi wānui nau mai oki mai ki uh, tō tātou hōtake e ki ana ko te wā pārikarika. Nō reira, tā ko wai mārie, tā ko wai mārie ki te uh, kōrero atu ki tāku mokapuna e noho nei ki, uh, wa, ki Wanganui Ātara, uh, ki Pōneke. Uh, nō reira, ka kōrero atu au kia tama āre, nō reira e tama, e moko, tēnā koe, Tēnā koe e kui, tēnā koe. Tēnā koe e tama. Um, nō reira, uh, ko te āhua nei, pēhia koutou? Well, yeah. Tau āhua tonu e, e rongo nei te, te katoa o Aotearoa i te wā nei. O ti rā mm. nō tātou o te ika a Māui e tino patua nei ki te, ki te ngārara nei. Hoi anō, e, e ora tonu ana, e pai tonu ana. Ā, pēhea te wānau e noho nei i raro i tēnei taumata tuawhā, tuatoru rānei? Ā, kei te pai, ko te, ko te painga kē atu ko ngā hui, ko ngā hui topa, ngā zoos, kua, kua kaha hono mai te wānau, kua kitea te hunga, kāre i kaha hoki mai ki te marae, nā reira koinā tētahi āhuatanga pai ka puta i tēnei mea te noho motu, te noho um, taratahi. Āe. Āe. Koina te mea painga o, o ngā rau tangotango o ēnei wā. Uh, kia yeah. tae ai te waka ono ono tonu mai, uh, tāua i a tāua, tātou i a tātou. Um, no yeah. reira, uh, ko te mea nui, uh, kai ta ora koutou, uh, ka noho pai koutou, uh, heoi, Ko te nuinga o te wā ka mahia mai mātou a Te Korimako o Taranaki ngā mahi ki runga i tēnei mea o StreamYard, a pērā tonu ki a Zoom. Nō reira, ka tata mai te wā o te wiki o te reo Māori. Nō reira, he aha au, whakaaro ki taua wiki? Ehara i te wē, ehara i te mea he wiki mō a rātou mā, pērā i a koe, pērā i a au, e mōhio nei ki te reo, engari ki a rātou mā e ako ana te reo. He aha au? Ōku, ōku whakaaro ki taua kaupapa rā, ko au pea ko au pea tētahi e, e, e wakapono tonu ana, me nui ake i te wiki kotahi, me kotahi marama rānei, me kotahi tau rānei. Ā, hoi anō e tika ana tāu e kui mō te hunga e, a, e ako tonu ana i te reo, mō te hunga rānei kāore i te paku mōhio ki te paku aha, ā, mō, mō tō tāua reo. Ā, hei mea waka tairanga, hei mea tō mai i tērā hunga. ngā hunga kāore i te kōrero. Nā reira i runga i tērā kōrero ā he kaupapa pai i te wiki o te reo Māori. Ka puta ka whakatairangahia ki te, ki te ao wānui tonu, nā reira, he reka tonu. Ā, tēnā koe. Nō reira, ā, i wē mai koe e ako ana, e ako ana to tātou reo rangatira? Ā, Taku waimaria, ā, ko au te reanga, taku whānautanga mai, kua tū kē he kōhanga reo, kua tū kē he kura kaupapa Māori, kua tū kē he whare wānanga Māori. Nā reira, nā, nā ērā kaupapa rā ahau i whakaako ki te kōrero Māori. Ā, ka pai. Me te mea anō, ā, ā, he, he whakapapa kei runga i a koutou mai te maunga tērā. Ā, nō reira, Kei a koe te wā, te waka ehara nāku te tuku, kei a koe te tuku atu i tō whakapapa ki a tātou. Oh, ka pai. I te tātou i taku poraka, ngā ruahine. Āe, ko taku, ko taku, ko taku kuia, he ngārua hinerangi, ā, nō Tītahi, nō Ngāti Tū, ko taku taueke, he ngārua hinerangi, nō Ārau Kūkū, nō Manuhiakai, ā, nō Ngāti Haua. Ko tāua, ko tāua tonu tērā e wai, e kui. Ai. Ā, tō tāua Ai. marae rā, ke te marae, ngā rongo. Ai. Koe anō Aotea waka tēnei. Ā, pēhea tō pāpā rāua ko māmā? Oh, yes, yes, yes. So, māmā, taku pāpā he hāmoa, he, he tiamana hāmoa, no oh, te iwi o, o toa mua, no roto o, o Samoa. Samoa oh, tērā tangata. Uh, māmā he, he fū, fū toto o Ngārua Hinerangi. uh, Uh, he oi anō rā, um, i tīpo ake au i te taha o uh, tō koro, me tō kuia, pērā i taua wā tō māua nei, tō mātou nei ingoa ki tō koro ko Ina. Ko Ina tērā. Me tō kuia, ko Darlene tērā. I oti anō rā, mihi kau ana ki a koe. Kai wareware au ki te whakaputa atu te hoatu ki a koe te waka papa, I will. Ā, i oti anō rā, ā, ka hoki tāua ki tā tāua nei kōrero, ā, me kī rā, Ko tō tātou reo. Ā, o roto i a koe, o roto i te āhuatanga o Aotearoa, nāianei tonu, kai te piki te, te reo? Um, Ki taku titiro, ki taku rongo, kei te tino piki haere i roto i te hunga kāore ō rātou toto Māori, te hunga Pākehā, te hunga Hainamana mai, Tiamana mai, Iniana mai, tāku i kite ai koina te hunga e kaha ako nei i te reo. Tātou te Māori, kei te. Kei te ngāngā tonu. Kei te taiapa tonu. Ā, te nuinga ki taku titiro hoi anō, nā, he nui ngā āhuatanga i pērā ai, te aupēhitanga o te Karauna, ērā Āe. kōrero katoa, āna. Āe, āe, tika tonu tērā. Engari, ā, kei, ka taea te ako tonu mai tō tātou reo ā, ki runga i ngā iporangi, ki runga i ngā, ā, Pukamata e kaha nei ki te tuku atu i ngā rerenga kōrero, ngā rārangi kōrero pērā i a mātou o te Korimako o Taranaki. Ka tiro atu au ki ngā kura, anō hoki kei te wai tonu rātou ki te kimikimi mai ngā rauemi, ngā pūtea hei hāpai i ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ki a koutou ki Pōneke? Tika, tika, koina, koina te tino raru. Ā, kei konei tātou te iwi nui tīreni, Aotearoa e pakanga ana me Pēwea, me Pēwea. Erangi kai te, kai te ware pāremata kē te mana Ki te kore e tika ngā paiaka kua hē katoa te kōhiwi, ngā tangongi me ngā rau. So, āe, koina, koina te mate ko te iti o te pūtea, o ngā rauemi, o ngā kaiwakaako, kua kore he kaiwakaako, hoi anō kua kore hoki he moni, E waka ako ai aua, aua kaiako rā, nā reira, ka, yeah. kua, kei reira te, kei reira te, te uaua mō, mō tātou te iwi Māori. Uh, kua kite atu au i ngā kaiako um, e ma i ana a rātou ma i ki te kura kaupapa Māori, uh, nā e maa, e maa ngā, ngā ma i kei runga i a rātou. Nō reira kua kite atu oki i ētehi o ngā uh, kaiako o roto i ngā, ā, i ngā kura Pākehā, me kīia. Um, and he māmā noa. Ka Ai. kite au i aua āhuatanga, apa ka roa ake, he, he ahi i pērā ai. Ai, tika, i te mea ko te, ko te kaiako Pākehā, kaiako Pākehā pāngarau, tāna mahi, he waka ako i te pāngarau. Uh, He mea kaiako te nui o Māori ngā pāngarau, pūtea. Mm. āna, Erangi anō te, te, te, te kaiako Māori pāngarau, tāna mahi he waka ako pāngarau, he waka ako tikanga Māori, he waka ako reo Māori, he waka haere i ngā pōwhiri, arā anō atu, arā anō atu ngā mahi ka tau ki runga ki te kaiako Māori. So yeah, uaua, tino uaua mō tāua te Māori. Āe, tino ako i. Um, nō reira, Ā, tēnā pea, ā, koinā te take ka, ka whi, whi mātou a te korimako o Taranaki ki ngā kura kaupapa. Mm. Ki ngā kura kaupapa ki a timata mai he hōtaka. He hōtaka mā ratou ā, mō ngā kura e toru, e toru ki konei, Ia, ai, e toru ki konei. Nō reira, um, kei te aui atu te iwi ki reira, ki Pōneke, i a koutou, i te kura kaupapa? Uh, ki taku mōhio, te kura kaupapa Māori o Te Ara Wānui, he mm. hononga nui ki te iwi o Te Ātiawa o konei, ngā hapu oh, o Ngāheke, Uh, te kura o konei tonu o te ngaengae nānai primary he, he hononga nui ki te, ki te iwi, ki a matua kura, kura moe a huma, uh, e rā hunga. E hara i te mea kei te kaha āwina e ngā iwi, e rangi ki te haere he kaupapa Māori ka hāpaitia ngā kura. e, e te iwi, e Ngāti Toa, e, e Te Āti Awa rānei. Mm, ka pai, tēnā mm. koi. Mm. Um, nō reira, uh, ka tiro atu ki te unga pērā i au, um, he pāhake tonu. Um, pēhia rātou uh, ki raro, oh, ki te ako i te reo Māori. Me te mō i o anō, ko te pēitanga o te, o te kāwanatanga, kei runga i a rātou, i a rātou, i mua i a rātou wānau mai. Na, pēhea rātou ki te ako i te reo Māori? Koina, he pātai tino nui, tino nui waka harahara tēnā, hoi anō ko te, ko te tino kī e ako ai koe i te reo ko te hiahia, ahakoa pēwea tō tai pakeke, witi tekau mai, rua tekau mai, nei kei a koe te hiahia, Ka eke a e koe te taumata e wawata tia ana e koe. Koina oku wakaaro i. Ae, i a au e oke atu ra ki ia, ki te ako i to tatou rua o rangatira. A, wakaaro ake ki, um, he aha te ara kei mua i a au? You know, koinā, engari, uh, ko te ngākau e kōrero mai ana ki au i taua wā. Uh, kei te wakaaro ake ki te kōrero pērā ki uh, āku nei karangarua, ki uh, āku nei tuaine, um, nā reira, uh, koira ngā momo, um, ngā momo hunga uh, ki te ako i te reo Māori, nē? Mm, koia. Ah, Tika. Ka pai. Ka pai. Nō reira, uh, ka hoki tāua, uh, tā tāua nei kōrero uh, ki te wā i tērā tau o COVID-19. He aha mm. te rere kōretanga o roto uh, i a koutou i tēnei wā, mai i tērā tau, tai noatia ki tēnei wā? Tētehi kōrero i rongo au, i tērā tau i roto i te wāhanga o te kotahi marama, me ki rua tekau pea ngā, ngā kēhi kōweoro, ngā kēhi mate korona. Kotahi marama te roa, ka pāngia te, te rua tekau. Mm-hmm. I tēnei wā, i tēnei wā o te mate korona, kua, kua tae mai a Delta, kua kotahi wiki noa iho. Ai. Kua pērā rawa te, kua pērā rawa tonu te nui o te hunga kua pāngia ki taua mate rā, so koina tētahi rerekētanga nui kua, kua kitea e, e, e te katoa i konei. Auē, Taukiri, koina, uh, koina. Engari, um, tēnā pia ka noho tātou ki raro i te taumata tuarua, tēnā pia taino atu ki te kiri, ke hiri me te pia. ā, e waka pai ana au ka pērā, ā, hei te pō nei, hei te weherua pō nei a Pōneke ka heke ki te taumata tuatoru, e waka pai ana au ka pērā mō ngā marama e toru, at least. Ka pai. Nō reira, ka tiro atu au ki ngā vaccines me kei, Nā Miki rā, wareware au te ingoa o vaccines. Um, engari, uh, kua, kua mau i a koe? Ā, he, he rongoa ārai mate. Ārai mate, ka pai i. Mm. Ka pai. So, kua mau i a koe? Ai. Ai. Ā, ka pai. Ka pai. Wena. Nō reira, um, ka puta atu a Karepa, a Karepa Wall, uh, tētehi kōrero ki runga i te pukamata, uh, me tōna whakaaro e pāna uh, ki te ki taua, uh, ki taua i miki rā. He aha te kupu anō, moko? he, he, he, rongoa, he rongoa ārai mate. Āe, āe. Um, e pā ana ki te rongoa ārai mate. Nā, tana kī, uh, ko te mea nui, ko te uh, kia kaua e whati te tino rangatiratanga ki runga tētehi ki tētehi, ne? Nā, Kāre i te pai te ārai mata o ia we, auē, taukiri ia moko, engari vaccines, auē. Vaccine, right. Kāre i te pai ki a ia, engari, ka uru atu a ia ki te whiwhi taua, taua vaccine, me ki rā. He aha au, he aha au o kāro ki tērā? o tētehi ki tētehi, nē? Ahakoa ko te rerekētanga o te whakaaro, āe, kāre i te pai, kā, kai te pai? Well, kai te taiepa ahau me kī. Tētehi taha e mea ana, werohia, me, me wero tātou ki te, ki te rongoā ārai mate, kai mate tātou, māmā noa iho. Hoi, hoi no tērā atu taha e mea ana, Yeah, kia tūpato. kua mate kē oh. ētehi. Ētehi oh. kua okaina kētia ki te rongo ārai mate. So, ai, mm. kai, te, kai te tino a wanga wanga ahau, kāre kore kai te pērā hoki te nuinga. Uh, nō reira, ka tata mai te wā, ka uh, wakamutu pai ai tō tāua nei to taua nei kōrero i tēnei wā. Nō reira, ko, ko taku pīrangi ki te tuku atu ki a koe uh, ngā kōrero ki a tātou nei maunga, uh, puta no ki wā i kē, ki tā wā i anō oki, kei a koe te wā moko. Wea, me hoki rā ngā kōrero ki tō tātou maunga, ki tō tātou maunga ki a Koro Taranaki, ka heke rā ki runga o Rehua, ki runga o Rangi Toto, ki ōna wai ērere nei, He wakarongo rā ngā kōrero ā-tohu a Te Witi, a Tītokowaru, E kore tātou e mate, ko te mate kē ka mate, ko tātou ka ora, e te iwi nui tonu, e kui, Nan, tēnā koe, tēnā tātou katoa. Ā, nō runga i tērā o ngā kōrero kua kōrerohia e tāua, ā, nei tāku e tuku atu i te reo aroha Kia noho mārire koutou o roto i ō koutou ake kāinga, nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Noho tonu ki korā. Ka pai?